Ku ne fena, ev çi dar û bena. Hîlebaz ti cara têr naxin. Çîroka vê bi wê jê ev e. Dibêjin zilamekî rêwî bi rê de diçû. Rastî daristanekî hat, dît ku wa agir ketiye daristanê. Mehrek di nava agir de li ber çavê wî ket. Ku maye asê. Hawir dor sirê xwe dibe û tîne ji bo rêyekî xilasiyê ji xwe re bibîne. Bi vir de diçe agir, di wir de diçe agir. Agir çiqas geş dibe hin bi hin cî li me teng dike. Zilam hinekî melheze kir û ji xwe re wiha got, Wellahî ez ê vî merî ji vê dojedera agir xilas bikim. Ev jî xêr e û qenciyek e. Rabû çû darekî dirêj anî û bi alê mehr de dirêj kir. Mehr xwe li darê wî pêça û hêdî hêdî bi dar ve hat heta giha stûyê wî û hema xwe li stûyê wî pêça. Piştre keys lê anî tevê xwe kir bin guhê wî zilam tirsiya. Got kuro tu yê çi bikî armanca te çi ye? Meher got bira wala ez ê bi te ve dim. Zilam got kuro hey mal mîrat bi ser vê qas qenciyê de tu yê çawa bi min ve bidî. Meher got bira qencî mencî nizanim. Heqê me bi însanan re heye ez ê bi te ve dim. Zilam got heqê te bi kî re heye tu ne ez wê nizanim. Lê min qencî bi te kir. Tu yê çima bi min ve dî? Mergo xwe bi gotinê vala newestîne, min xistiye serê xwe û ez ê bi te vedim. Zilam tu çare jê nekir û got baş e heyra. Niha tu bi şerîet nakî. Mergo belê ez bi şerîet dikim. Lê kamê şerîetê li kur û li ba kî bikin? Zilam got em ê bimeşin, bi rê de em bigihîne kê em ê şerîeta xwe li cem wî bibirin. Mergo bila, ez bi vê biryara te qayil im. Bi hev re meşiyan heta ku di rê de rastî rovîkî hatin. Ji rovî re gotin em hatine cem te şerîetê. Tu dikarî mejhev biqetîn yan na. Rovî got ez ne hakim im lê dîsa jî ka bêjin ew çi şerîet e hûn dawa çi li hev dikin. Ez ê di nav we de li gor zanîna xwe çend gotina bibêjim. Zilam ji rovî re mesela xwe û mehr tev got. û li benda gotina rovî man. Rovî ji wan re wiha got, Şerîet bi vî awayî çê nabe, divê mehr xwe şitiyête berde xwar, li erdê xwe bike kofendîl û tu jî li ser çoka di cî edebê de bisekinî, ancax hingê ez karibim şerîeta we bibirim. Herdukan gotin temam. Çawa ku rovî ji wan re ferman kir, mehr xwe şitiyê zilam vekir berda xwarê. Zilam jî bi rêz û edeb li ser çoka rûnişt. Rovîj zilam re got, Ma ew çi ye di destê te de? Zilam got dar e. Rovî got ma ew çi ye li ber te? Zilam got me'er e. Rovî got de bîst û çar dara bi reqema stûyeyî ve deyne û wî di cî de bihêle. Ma qê tu nizanî ku me'er ji bav û kalan de neyar e? Zilam hema bi daran bi mer ket, terp û rep lê xist heta mer kuşt û jê xilas bû. Bêhna zilam derket û hişê wî hat serê wî. Pişt ra fikirî, gotiya wellahî ne ji vî rovî bûya wê mer bi min ve bida û wê min di cî de bikuşta. Berê xwe da rovî got, Go birakê rovî te rihê min xilas kir. Ka ez çi bidim te? Rovî got na na bira, xem nake, nehewce, ez tiştekî navêm. Zilam got bira te rihê min xilas kir, çê nabe îlleh ez ê xelatekî bidim te. Rovî got bira demadem tu dilniya dikî di hema mirîşkekê ji min re bîne bes e. Zilam got wey ser her du çavan, mirîşk çi ye? Min digot qê tu yê tiştê mezin ji min bixwazî. Mirîşk be ya rihet mirîşk e, ez ê derhal herim, Mirîşkekê ji te re bînim, lê ka cihê xwe bibêje ez mirîşkê bînim kur. Rovî gote here, ez ê li ser WhatsAppê qonim bavêjim. Rovî li ber çemekê avê ciyek kifş kir got mirîşkê bîne wir. Çi dema tu hatî ez li wir im. Zilam got bila, xatir jê xwest û çû. Dema êvarê gihat malê, mesela ku hatî serî wî mer û rovî tev ji jina xwe re got û ji jina xwe re got, Min soz daye rovî, divê ez mirîşkekî jê re bibim. Heke tu derfetê bidî, ez ê wê mirîşka me ya sor ji rovî re bibim. Jinik bê keniya, got, Kuro tu dîn bûyî, tu yê çawa mirîşka me ji rovî re bibî? Te eqlê xwe xwariye yan te hişê xwe winda kiriye? Ma heta nuha kesî mirîşkek ji roviya ra biriye? Zilam got jinê rovî rihê min xilas kir. Ku neş rovî biya mer wê min hişk bikira ez sax nedimam. Jinikê got kuro ma ne rovî heywanek e û te însan î. Ma çawa wê ew heywan bertîlê ji te bixwe? Bilê zilam bi gotinê jina wî tiroviro bû û peymana xwe ji bîr kir çav berda kuştina rovî. Got baş e jinik. Lê nexwe ez ê mirîşkê û tajî bi xwe re bibim dema ez gihiştim wir ez ê mirîşkê şanî bidim hema nêzîkî mirîşkê bibe wê tajî wî bigire. Ew rovî pir mezin e. Sîtilek goştê de heye, zarok wê heftiyekî bi goştê wî têr bixwin. Jinikê got rovî Tajî bibîne nayê wê bireve. Zilam got rast e. Lê ez ê Tajî bixme dûr û di bin ebayê xwe de bi milê xwe ve daleqînim, wê hingê rovî wî nabîne û ez ê wî bigirim û bînim. Jinikê got ev fikra te baş e. Serê sibê Zilam ji xew rabû mirîj girt û Tajî jî xist dûrê xwe bi milê xwe ve kir û eba jî bi ser del xwe kir berê xwe da cem rovî. Giha cî rovî bang kir go rovî rovî ji dûr ve rovî go bira ez va me. Zilam go bira were va me mirîşkî ji te re aniye. Rovî bêhna tajî kir go bira mirîşka min deyne wir û oxir beş te re. Zilam got bira were ez te maş bike em birakê hev in. Rovî go bira nehewce em mirîşka min deyne wir û here. Zilam go bira maqê baweriya te li min nayê em birayê hev in. Rovîl darê destê wî û li benê stûyê wî pêçayî nihêrt û got, Bira eger ne fen e ew çi dar û bin e? Zilam fêm kir ku rovî nayê. Dûr ji milê xwe daxist û tilya xwe balê rovî vekir. Hema tajî êrişî wî kir, rovî jî baz da û çû ket qula binê erdê. Xwe xilas kir. Rovî di qulê de got. Wey wey însanê serî reş! Min hewqas qencî bi te kir û te çi xayintî kir dewsa wê de? Gelê hevala mirov bêbextiya ne li însan a û ne jî li heywan a nake. Ji bêbextiyê pîstir tune ye. Şîreta min li we ev e, dema we qenciyek ji destê yekî dît, dibe ku hûn nikaribin bersiva wê qenciyê bidin. Em neşerme. Lê di hember wê qenciyê de xayintiyê nekin, bes e, de bimînin di xweşiyê de.